Selamat malam nuju bala semua malam tu ini maneng bisi mai jerita antu. Jerita tu diberi nama diregau antu maya benung gawa ngambi oti malam hari. Nyadi jerita antu tu amat kala nyadi ba kaban ini empu. Kitai meri nama kaban ini tu Terin. Terin tu enggai ditemu nama amat, nya alai kitai meri iya nama Kelulu. Jerita tu nyadi kena iya taun dua ribu enam belas maya nya Terin tu gawa ba siti kilang ba Johor. Kira iya bisi dua minggu meh Terin udah gawa ba kilang nya. Bisi deh malam siti, Terin tu ngambi uti. Malam nya. Nadai mayuh orang oti kenu ku iya. Sida ke indu semina empat iku aja, orang ke lelaki bisi enam iku. Nyadi, sida ke lelaki tu bisi iya ba gudang lalu bisi mega ba misin. Semina siku aja lelaki ke enggau sida ba packing. Nyadi, enti diitung penyampau tubuh sida ke gawa malam nya bisi dua belas iku nyengkaum aye sekuriti gad dua iku. Nyadi aye Sekuriti siku nya Iban orang Betong nyadi siku da agi nya orang Indun. Malam nya endang iya sunyi ku Terin Wai. Enda enda baka malam ke ke selalu iya. Laban mesin ke bejalai semina siti aja. Kira ke bisi sejam meh sida ke udah start OT. Nyadi sebedau sida ke OT nya tauka sebedau sida overtime sida deka ngetu merarau tauka ngetu rehat sejam. Sida ke ngetu tadi start ari pukul enam nyentukka pukul tujuh. Nyadi pukul tujuh sida start gawa baru baka nya iya. Enda mukai-mukai dua iku lelaki ke gawa ba gudang lalu tama ngagai sida ke packing. Mua seduai dipeda puchat kelat baka. ke nadai darah agi ba tubuh. Ari gaya seduai baka ke bisi utai dikelari. Meda seduai tegesah-gesah baka ke digagai antu dia di ibu siku ke benama Empina lalu nundi seduai iya. Iya lapa seduai Igat baka ke udah digagai antu gamal seduai. Nama udah tembu pengawa seduai Igat pia? ku ibu Empina tu tadi. Dia deh siku ari seduai pen alu nyaut, Emm nadai ibu sigi ka kitu nulong kita packing. Ku siku nya. Ninga munyi nya badu ga ibu Empina memunyi. Ibu Empina pen lalu neruska kereja iya mega. Enda bukai mukai dia deh tudah train tu tadi. Nyau ka ke mei ke jamban. Dia deh indu siku lalu madah diri ka enggau train ke jamban ku iya. Trin nadai ga mayuh jaku. Nyadi, aku enda ingat madah ke kitai baka ni gaya kilang ke endur Trin tu gawa au. Aja kita uhh nemu jalai cerita iya baka ni tadai au. Aku nerang ke kitai enggau ringkas. Nyadi. kilang nya semina dua tingkat aja nyadi tingkat atas nyadi tingkat baruh amat semina mesin sereta gudang satu. Nyadi gudang satu tu endu orang ke endu orang nyimpan barang ke deka dikeluar ke tauka dipansut ke ngagai customer deka dianjung ngagai customer. Lalu bela jamban ke belakang gudang satu nya. Nyadi, ba tingkat atas tu tadi bisi opis sereta gudang dua. Nyadi gudang dua tu endur sida nyimpan barang ke return tauka barang rejek. Nyadi gudang dua tu ujung ke kiba, opis tengah-tengah, ujung ke kanan tu packing. Nyadi enti uhh orang packing, orang opis tauka orang gudang dua deka ke jamban tauka pulai. tauka mansang gawa, sida semina nengah siti tangga aja. Nyadi tangga nya betul-betul entara bahagian mesin enggau gudang satu. Ba tengah-tengah nya, tengah-tengah sepiak depan gudang depan nya mesin, nyadi belakang nya gudang satu. Baka nya ai tadi. Nyadi enti orang ba tingkat atas ka ke jamban dia sida deka mansa gudang satu nyadi enti sida iya pulai sida deka uhh mansa bahagian mesin lalu lurus lalu pulai meh datai gate serta langkau aya security guard dua iko nya tadi. Nyadi asai ku paham kita kan. Uhh enti enda paham pun mesti madah paham au. Ok. Pulai baru ngagai Terin enggau kaban iya ke nurun ke jaman nya tadi. Maioh nya ko Terin ari siga udah petang. Maioh seduai ke nurun tu Terin tu tadi sempat merening uhh merening sida ke nyaga mesin tang iya nadai meda orang dia. Terin tu tadi enda kiruh laban ko pelaba ati iya engka si Dayak nya ngetu kemi tauka kini meh. Laban alu ngeruman ga laban tudah tuai ke ka kemi tadi. Datai di jamban. Seduai pen lalu tama jamban. Nyadi jamban nya semina bisi empai iti pintu aja. Nyadi kaban Terian tu alu tama jamban ke terubah. Terian sepiak iya. Nyadi jamban dua iti da agi nya sigi kusung. Nyadi ingat ke kita au. Aaa ini deka ngasuh kita ngingat ke jamban dua iti sepiak Terian nyau. Aaa. Jaman dui ti sepiak iya nya kusung nadai urang. Benung terin ke kemi dia iya asai ninga urang batok. Ba jaman ke tiga. Udah munyi urang batok dia alu ninga bisi munyi urang nukang nikup ke pintu jamban. Tang iya enda nemu siti ni bagi. Udah iya ke tembu kemi, Terin pen lalu pansut enggau ati takut metudah tuai pansut. Maya iya ke pansut dia iya ninga kaban iya ari jamban keterubah ngangau ke iya ngasuh muka pintu. Terin pen lalu muka pintu. Terin pen lalu muka pintu nya. Dia kaban Terin pen lalu nganu Terin tu. Ngumbai te ngumbai Terin ke beduan iya. Mejara. Terin ke danu bakih ai nya tadi. Nyau bengap bengap tudah tuai. Ngai nyadi enda bebengap ngai nyadi enda rerangap tudah tuai laban ke enda nemu nama penyalah diri. Tumbuh danu orang pia iya. Bakih Terin tu tadi ulih ke agi ringat dulu iya bejalai. Maya terin ke dulu eh maya kaban terin ke dulu bejalai. Maya kaban terin ke dulu bejalai ninggal ke tudah terin tu tadi. Dia deh terin tu sempat merening ngagai jamban ke kusung dulu tadi. Dia iya meda jamban dua iti nya tutup. Baka ke bisi orang dalam nya. Maya iya giniang giniang nya tadi, dia iya asai ke bisi ninga orang indu berandau sereta ketawa. Tang munyi nya alus di ninga Trian tu tadi. Dia Trian ngasai ke tubuh iya tak celap puput ke ribut. Penyelap nya diasaika terin enggau chelap asaika masuk ke tulang empa penyelap. Bulu pegu sereta bulu jari terin tu bediri ku terin wai. Nyepi utai asai nya, terin penalu berumban nitih ke kaban iya tadi. Dia deh terin tu asai ke bisi ninga orang ngangau ke nama iya. Terin, terin. Pia ko di ninga terin. Ari sada nyawa ke ngangau ke terin nya tadi di dinga iya munyi sada nyawa orang laki. Nyepi baka nya terin tadi alu manjai ke singkang kaki iya wai. Buti ke enda muka langkah seribu. Aaa. Nemu nama masuk langkah seri muka langkah seribu kita bala uchu. Enti kita nemu uji kumin ba baruh diau cu. Maya ke bejalai nya, sempat ga Terian tu merening nuju ngagai misyen kiok baru. Nadai ga Terian tu meda orang dia. Terian pen enda ga kiruh. Maya ke datai ba endur misyen. Baru nyamai mimit ngetudah ti Terian tu tadi iya penalu niki tangga. Maya Terian tu udah datai ba pala tangga enda meh mukai, Terian tu asai ke bisi ninga orang bejak uh ninga asai ke bisi meda orang baju burak bediri ba ujung gudang dua. Uh. Nyadi Terin tu enda meda langsung iya semina nyeling ari anak mata iya. Terin tu tadi pun alu ngelajuka agi singkang kaki iya. Iya pun alu tama enda mu munyi. Kira ke bisi setengah jam meh tudah terin tu baru udah ngaga pengawa iya enda mukai-mukai lampu. Tengkelap padam kediri. Nama agi deh. Chapuh meh sida ke dia. Enda mukai-mukai. Dia sida ninga orang ngetuk pintu. Nama agi chapuh baru ke sida iya tu tadi. Dia orang ke ari luar nya pun lalu bejaku, Aku tu aya jaga, aya guard bebaruh nya. Pia ku munyi nyawa nya. Dia si. dia deh siku ari sida ke lelaki dia pen alu muka pintu seraya ke beti nyau ke utai ba um utai ngai ke ngelandak utai meh ja ro. Ia ke bejalai nya tadi semina ngena um lampu telipun. Ngena pich eh semina ngena pichit telipun aja. Datai ba pintu iya pen lalu muka pintu. Nama agi deh amat aye jaga aye guard bebaruh nya. Menya tadi. Nyadi aye tu madeh nadai karan malam nya enda nemu nama kebuah. Sida bela nurun magang dibai aye guard nya. Sida mega sama bela Nganti ba luar maging meh malam nya. Maya ba luar dia deh baru Terin tu meda lelaki ke ba misin nya. Aaa. Laban maya ke nurun enggau niki tadi iya nadai meda sida tiga nya. Terin bisi ati ka nanya tang nyadi Terin tu enda berani nanya. Malam nya sida oti naka pukul semilan aja au. Pagi siti, siku ari dua iku lelaki ke tama malam nya enda gawa laban ke sakit raban inya. Laban seduai ke sama endur nyiwa, sama rumah sewa. Maya sida ke ngetu tengah hari nya, dia sida dia deh sida ke sama gawa malam nya bela becherita. Puak bai kepuas-puas ke berandau dia deh. Cerita sejok ke uti malam nya pen alu tebantai. Ku nyadi, kebuah dua iko lelaki tama ngagai paking malam nya laban seduai ninga orang indu ke tawa besereta nyabek. Nya. Nya meh seduai lari. Maya seduai kelari, kaban laki ke sakit nya meda bisi orang indu bediri ba endur terin meda dulu tadi. Siko nya alai meda. Nyadi, sida ke nyaga misin nya mega bisi kena kachau tang nadai ga terin tu madah kena kachau bekeni. Iya semina madah ke aku sida ke nyaga misyen nya pun bisi kena kachau. Dia deh Terian tu lalu nanya sapa bisi ke jamban sepengudah seduai iya kaban iya maya nya. Dia ibu empina pelalu nyaut nadai ku iya. Nya Terin madah iya iya bisi ninga orang berandau benung benung benung iya seduai iya ka pulai. Dia Terin tu bisi ninga orang berandau. Benung sida ke berandau dia deh siku ibu madah kilang tu sigi bisi utai. Au kilang tu sigi bisi penunggu. Bisi orang nguan empu. Lalu utai nya sigi selalu ngachau enti sida iya gawa ngambi uti nya alai enti sida iya ngambi uti sida enggai tubuh mimit. Nyadi, tuki kilang tuki kilang nya setiap taun nyadi tuki kilang tu mega deka nunu sereta semayang ke kilang nya setiap setaun sekali. Nyadi bisi sebulan udah nya kenu ko Terien, tuki kilang nya alu ngaga siti tepikung ke endua Cina semayang tisi punuk sekuriti. Semudah tuki ngaga tepikung nadai agi ga utai ngachau sida dia. Nadai agi utai ngachau sida ke gawa malam. Nyadi Agi ingat kita ke jaman asuh ko asuh ini ingat ke kita dulu tadi. Nyadi jaman duite ke di uh, sepiak terin nya dua-dua nya udah jai enda ulih dikena agi. Nyadi jaman nya dikunci sida uh, dikunci orang. Baka nya eh tadi. Nyadi Aaa naka tu aja meh cerita kitai ke sekali tu au. Anang nang ingat subscribe awak ke kita enda tinggal cerita cerita ke deka datai ila cerita deka cerita ke disusui ini ila au iya ke akan iya ke ka datai. Anang nang ingat mega komen like okay bye bye.